Dwi yn Sir Ddinbych heddiw, ym mhentre Llanelidan, ac fel arfer, dwi'n cael teithio mewn steil. Gyda bryniau Clwyd i'r dwyrain a Mynydd Hiraethog i'r gorllewin, bu dafliad carreg o swp o gerrig hynafol oedd yn nodi'r ffin rhwng Tir Reginald de Grey a Thir Owain Glyndŵr, a elwir yn Fwrdd y Tri Arglwydd. Sai'n meddwl bydd y tri Arglwydd yma heno, ond gobeithio ga i fwrdd o leia, yn ein tafarn ym mis, y Leyland Arms, Llanelidan. Grêt, diolch yn fawr. Perffaith. Iechyd da. Wel, Iorwerth, dwi'n deall bod yna gyswllt teuluol i'r lle yma? Wel do, mi ddoth yn hen daid i yn denant uh, i'r ardal yma, tua 1880. Fan hyn oedd swyddfa'r stat yn y Leyland Arms. Mae'r Leyland Arms wedi cael ei enwi ar ôl y teulu o sy'n byw yn y plas. Gyfelled bod chi ddim yn mynd ar ôl y pesantod, fydde'r Sir, fel pawb yn ei alw o, yn dod a'i ffrindiau i fyny i ac yn oedden nhw'n aros yn y plas, o'n nhw'n chwarae tenis ac yn fanno ar i'r gêm tenis gael ei dyfeisio. Yn fan hyn, yn yr ardal 'ma? Fama, ie, hanner milltir i ffwrdd lawr y ffordd. Ddim yn Wimbledon neu dim un fel 'na? Na, 'na fo. Fi a Mama ry a nhw chware tenis gynta ia. Mae'n neis cael dod i'r dafarn a gwybod bod ni'n cael croeso bob tro dyn ni'n dod yma a mae Jan yn nabod pawb sydd yn dod. A mae'r cwrw'n ffein fyd. Mae'r cwrw'n neis iawn. Iechyd da. Iechyd da. Oce.
Jan chi sy'n rhedeg y lle yma erbyn hyn, ers faint chi wedi bod yma? Da ni yma ers chwe, chwe mlynedd rwan. Oeddech chi wedi gwneud rhywbeth fel hyn o'r blaen? Profiad o redeg tafarn neu rhywbeth? Oedd, o'n i wedi dechrau yn, um, efo Clwb Nos yn Rhuthun, y venue. A chi siŵr o fod yn cael cwsmeriaid chydig bach yn wahanol i Glwb Nos yn Rhuthun oh. blynydde nôl a well, beth chi'n cael heddi, neu ddim felly? Wel, mae yna lot o'n nhw wedi tyfu fyny gyn plant a mae ma nhw'n dod yma a da ni'n nabod nhw ers blynyddoedd. Ie, yeah, a ni'n gweld bod pobl fan hyn o bob oed a mae'n siŵr o fod yn braf i chi cael gweld pawb yn mwynhau dim ots os ydyn nhw'n wyth neu yn 80 neu beth bynnag. Yndi. Mae 'na pobl yn dod efo babis bach a wedyn 'dan ni'n gweld yy yym ch'mo' ma' nw'n dod gyd o'r teulu 'dan ni'n ca'l partis pobl yn 80, 90 a bob peth a ma' 'ne ma' 'ne lot o bobol yn dod. Dyma'r lle i fod.
Ia.
Yn hollol.
Annie, ti'n dod yma'n aml? Ynddo. Dim, dim rhi aml gobeithio. Be ti'n hoffi am y lle yma? Y pedau tu allan. Ie, yeah, mae'n le da i chwarae pildroed oes tu allan. Ydy Ted di bod yma o blaen? Do. Teddy bach.
Ruby, ti'n gweithio fan hyn? Sut fath o le yw'r Leyland Arms i weithio?

I'r Leyland Arms, Llanelidan!